Aw, hei vina ai ot ken leh dawn a, tunah hian ka kal dawn chiah a hei, pawh atang chuan umm helam hi hei Khuhlawngphu bazar a nia kan hmu a, dil tlang a nia, helamah hian ka kal dawn a, pung tlang kawng lamah chuan ka han kal tan dawn ang e aw. Aw hei tunah kal kalna tur lui ka peh peng ka thleng tawh a tunah hian ka chhuk dawn a ka chhukna tur hi hei mi huan atang ka chhuk dawn a oil pump huan a ni helai hi hetang hian ka chhuk anga chuan lui ka thlen thar vela e chak ai ai ot kan en lai te leh chak ai kan man lai vel te pawh lo ti lang leh dawn ni Awle, hei lui ka thleng tha tawh a tunah hian hei ka chhiah na lui khan hi hnar lam a nia chuan hei helai hian pakhat ka chih a hei hmasa ber na nia eng nge a ta dawn em eng nge an dawn an en ang. umm he an tla ve ngei chuang ka hria aw hei pakhat chu a lo tla ve a nih hi lian lutuk lo pakhat chu oil pump ka dah tel a kawl phei leh oil pump leh ata ka hma hei pakhat chu lo tla ve ngei e aw mi min lo khawih sak em lo turah chuan ka ngai a hei a la inkhawh rawh ang e aw. um hei le pakhat chu tla ve ngei e e um a lian pangai viau mai hei tla hmasa ber ania pakhat hmasa berah pakhat a lo tla a hei a lian ve pangai viau a ni um Awle, hetah hian pahnihna ka chhiah la, a lo va dang ta ve e. Hei, hetah hian ka chhiah a, tlang ngen a va tlak loh hmel ve helai chu. E hei, e, e, pahnih an tla a nih hi hei. Pahnih nge pakhat ni a, hei hi a va lian ve. Hei te a lian lutuk. Chu chu a lian lutuk a dang an lo lut ngam lo nih dawn hi a. Hei a lian lutuk ringawt hi chu mai zan keima ka chhitna lui tho kha ni hei hi a chaw pawh ei zo vek a hei a lian tha khawp mai ka kut hi a nu la hei ka kutah pawh a leng tham ang lo ni hei a nu a van lian mai mai ve hei a ai lian hi chak ai ka la hmu lo. Ka eh ka la hmu lo ti ila aw ka man tawh ah hi a i chak lai lin hi ka la man lo a ni. Aw tla pawh ni se a chhit pawh in a lian hle mai hei. Hei a bawp te hi hei a pa a ni leh nghal a maw aa hmasa mi kha chu te tak a ni. Hemi lakah chuan a lian tha khawp mai hei eee khai khai khai. A lian hei hetah pawhin a pahnih pathum vel an tlam awk a tia pakhat chauh hi lo nia a khat a khat deuh hluk a a lian eee mai hei a lian hi chu mi dang pawn in la aw tah ngat phei chuan a tlak bik ka ring lo a ni hei a bawp kar te pawh hi a nula la hei ka kut ka kut pawh hei ka kut zungpui pawh ka haw la hei a chep na thei tawh lo a ni a lian tha khawp mai eee thei thei thei. Hei an khung ange aw tian awt hnih kena pakhat ve ve no tla pahnih aw pahnih a ni tawh a awt kual en tur kan nei awt sawm chauh ka chi a helai hi vaikhat na ni vangin chuan tunah hian a tlak that a in lo nih chuan a leh pek ah ka dah belh leh dawn a e hei hi chu a lian em mai umm umm

Awle hei hi tla kha nia a nu hei a lin ve leh pangngai khawp mai rit pawh a rit nulh mai a a thau pawh a thau ang hei lai hian pa ka lo tla a ni umm tiang an pathum an tla ve tawh a nih chu aw helai hi a tawp ber dawt tu hei lo hi pakhat chiah in tur ka nei tawh a a lo tla ve leh ang em helai in en ve leh ang i aw. zarok zarok awle an tla e helai chu ka ve ngei e e pakhat sawl lutuk e pahnih pahnih hei pahnih sawl pakhat hi sawl tha leh khawp mai a pakhat hi chu a pangai aw an en leh lawk ang e aw hu a sawl tha leh khawp mai. Chu le khu khutaku hral lutuk tak mai pakhat a lo awm leh a, pahnih an lo tla ve a tah hi chuan a lian a luh tawh hi chuan a te hi in lut chhangam lo thin a, aw kan chhuak lawk ang e aw duai e an lian bawk sia mi an cheh veih chuan an la dawn si a kawlh ve tih kha aw e. Hei a nu nia a lian tha khawp mai amak chep suh chep suh um hei la a lian leh khawp mai a pa chu ni se la hei a hina bawp hi lian leh dawn a nia a tak chu lian tha lutuk hei a hmasa zawk ami lian deuh ai khan tlem in a teh hret ang a tak hi chu a lian leh khawp mai pawh hi ah pawh kawngkhar a awm leh a pu pawh kha te che lo khawp mai. hei hi pakhat zawk a ni leh a nu tho a ni hi hei a te che lo khawp mai hi pawh hi hei umm lian pangngai tak chu ni e. Aw, hei hi a tawp ber na tur a ni ta a, lo tla ve ang em? Aw! A va ruak hmel ve. Eh, a ruak love, ruak love hei. Chung lamah an lo awm vek a nih hi. Eh, pakhat hrawl lutuk tak mai hei, pakhat a tla leh a nih hi. A mak thawp mai helai hi. Chakai a lian an luh thin avang hian nge mawni a te an lut ngam lo nge mawni? Aw, ka tia. Hei, pakhat lian tak. Deuh pakhat te tein a lo tla a, a leh pekah chuan an ta tha ve viau tawh tur a ngai teh ang hei. A lian leh khawp mai hei pawh hi. Umm. Aw khu, khutah khawn lian lutuk mai pakhat a lo tla ve leh a, a chaw pawh ei pai tha viau mai a mah chin pakhat chauh a lo tla leh a. Hei a lian lutuk, a lian a tlak ho, a lian ho an tlak hian a te hi an lut ngam lo ngei maw ning a. Aw. Umm hei a lian leh khawp mai a pa nia umm e khei hei a bawp pawh hi lian leh tak chu ni umm an bawp hi chu pa hi chu lian thin a e pakhat te tehin an lo tla a tikhan awt nga awt sawm pakhat ka sia awt nga a an lo tla a a tla tam ber naah khan pahnih a lo tla a mahna an lian hlawm khawp mai a a bakah chuan pakhat te tehin an lo tla a. a tlaiin paruk a tla a mahse aw a lian hlawm em mai a zia hrim hrim e leh pekah chuanin hei ai hian a tlak that tawh beisei ila ih a lian ho an tlak an luh hmasat hian a te an lut ngam thin loh a chuvang chuan ih leh pekah chuan hei ai tha hi tlak tawh ngei beisei ang aw aw hei in ka thleng tawh a. Hei zawngte che hi tla hei mahse a lian hlawm khawp mai hi lian deuh kha nia hei hei hi lian deuh kha nia a lian tha khawp mai hei lian tak a ni aw tla chuan hei aia lian hi chu a vang ve viau mai thei a ka hmuh tawh chinah chuan-- Ka man tawh chinah pawh ni se la, hei ai lian hi ka la man lo bawk a, a lian tha khawp mai a, hei hi a nia, chuan hetiang in leh deuh mai a awm leh bawk a hei, hei hi, te pawh hi awh ta, a lian pangai leh khawp mai a hei pawh hi, heta. Hum. Ini. Chuan hei pawh hi a nu lian a lian leh khawp mai pawh hi nuah chuan mahse a nu hi chu ka sawi tawng khan a pa hi hian bawp a teh deuh thin a a tak chu lian viau mahse a bawp hi teh deuh a hei a tak nen chuanin ni chhinga a pa nen khan an tiat deuh ti tih deuh reng a tak hi chu an lian leh khawp mai a tla tam lo mahse a lian hlawm em a hei Min hlawh tling tha khat viau a ni. A vai hian paruk a ni a, umm a lian pathum, pali leh a te pahnih a nih hi aw. Hei zawng hi engzawng an aiawh a tan e, tui leh dawn khawp mai mahse keng ang kha ei dawn lo a ni. Aw tih zawng kha aiawh enna video kan en leh ang te chu a ni a, lehpek ah chuan hei a tah hian a tlak beisei ila. Heh video te ka channel min la subscribe lo tu te pawhin khawih takin min lo subscribe chak belh leh zel ula chuan helai video hmuh nawm tak tak hi rawn dah chho zel kan tum anga like leh share comment kha min lo chhiah chak belh leh theuh dawn a nia.